ndikamanĩrĩre nĩ megũ- nĩ megũka rĩu nĩ makĩũĩ no hagĩũkaga ũguo tondũ mpendwa nĩ akĩhetwo maguta ma gũgĩtuĩka no akĩng'ethanĩre na mũng'ethanĩre o ũrĩa ũngĩkorwo wĩho ategũtinda akĩbabaika rũciũ akarĩa kũ ngai nĩwe ũheaga amen

He hĩndĩ gwatũũraga mũndũ wetagwo Michael Jackson, na ndahotaga gũthiĩ thoko tondũ ndoimagwo thutha nĩ andũ metagwo paparazzi. Kwĩ mũndũ wetagwo Diana, nake nginya ndahotaga gũthiĩ harĩa arathiĩ nĩ tondũ wao. Angĩkorwo nĩ twakinyire handũ rĩu tumagwo thutha nĩ bloggers, he handũ twagĩthire ona ithuĩ koguo ndũkanaiguage thĩna atĩ nĩ wona mburogo ũkamaka wĩkĩre ũrĩkaga nĩ gũikaraga wĩhũgĩte ũgatigĩra nĩ ũhungĩte nyororo ya mũbuto wega ndũkanakore haha ũũ gakaro gaka nĩko kamũrĩke rũciũ ke life na nĩ wona kamũmũrĩkire gakonekaga ona gakoragwo ge kanini na nĩguo gũkũ wĩganaga na rĩu tondũ ihinda rĩu rĩa rĩa kũ- konanio nĩ rĩakinyire nĩ karĩonanagio wakaiga ũũ gaketwo kega kega ka mpendwa kuoneka no kaigua mũndũ wa mĩcenene kono nĩ kũrarĩ na ngũkũ maciake marima hĩndĩ ĩrĩa mpendwa kĩarĩria andũ aronekire kega kanini gataraigĩire nĩmũrerehere-inĩ tondũ ihinda rĩu nĩrĩekire atĩa nĩrĩakinyire so we have to appreciate times and seasons na tũgagĩkwĩra no hinge nyoro no hinge nyororo nĩ ihinda rĩu rĩu-rĩ o gĩtagatĩ-inĩ kĩu-rĩ naguo gũgĩũka rĩu ningĩ andũ very malicious even in the name of bloggers ũgagĩkora atĩrĩrĩ na wangĩrĩ tondũ nĩ maraigua kwĩ wĩra wa brogani mageciria broga nĩ gethe drive no nginya thũkĩrie mũndũ rĩtwa koguo no ũthrive ona ũtegũthũkĩria andũ rĩtwa ta rĩu aya me gũkũ rĩ githĩ matiũkire kuoya macakaya

tũkamenyaga atĩrĩ na njaragia maũndũ mau tondũ ni okorwo hena mũndũ wanambwo mũririkane nĩ niĩ rĩu inyuĩ kwanja mũrambĩrĩirie kwambwo rĩu mũthenya wothe niĩ nambanirio na niĩ hĩndĩ ya- ya- ya kirimani mamu ngina mamũbaco anga nĩnjĩkire atĩ anga nĩnjĩkire rĩu nginya handũ rĩu nĩ niĩ ndĩmũmagĩrĩria

na ithuĩ kũrĩa kũrakinya handũ atĩ no ma- mũndũ no atuĩke malicious nawe ũkehũgaga ũkaririkanaga tiga mũtandao ũcio onawe wĩ mũndũ ũngĩkorwo nĩ kĩũndũ ũngĩnyitwo nĩ kĩrumi ũthakĩte na maguta maguta ma ngai matirĩ itherũ koguo tũkamenyaga wona martin harĩa wona bishop chemi harĩa wona bishop ũrĩa ũngĩ maguta mau mangĩtuĩka no makũgarũrũke matingĩũka wega but we must appreciate your work and we love what you do na mũkage gũkũ ndĩthĩ mũtikanatĩre harĩa mwerwo nĩ karangũ tondũ nĩ amũĩ mũno hau ti ha life mũkarenga harĩa ha gũtuoya mũgatuoya harĩa ha gũmemerekia ũhoro ũyũ ta rĩu mwaima haha mũmemerekia ũhoro ũyũ mwega mwega mwega mũno na mũtigakĩgwete nyororo na mũbuto gatete mũpendwa kwaragia cia nyororo na mũbuto handũ ha gũtongoria mũcemanio Eh, kĩu no no kwaria ndĩrakĩaria koguo na njĩra nguhĩ ndenda kũmũhe mũtaratara mũtaratara witũ hana ũũ ona twarĩkia haha kamĩtĩ ĩno nĩ gũtigwo hanini o hamwe na atungatĩri arĩa tũrĩ nao haha maratũtongoria Wa kerĩ, rũciũ tũgacemania oro haha. Na tondũ maũndũ nĩ meiga, tũkaria o ndagĩka nini. Ningĩ tũnengere karangũ atũtwarithie, kĩrĩa tũrabatara thaa ici nĩ mbeca. Ningĩ atũtwarithie ũguo, akane o ndagĩka nini, rũciũ karangũ nĩ ũgakorwo na wĩra ũrĩa mũingĩ. Tũthiĩ ũguo nginya tũgakinya mũthenya wa memorial, naguo tũtwarithie. kerĩ rũciũ nĩ tũkageria gũka tene tondũ tũtirĩ na itũmi nyingĩ cia kũgiria tũke tene twarĩkia ũguo bishop ngũmwĩta haha atũgeithie arĩkia ũguo bishop jane Ithuĩ no kĩcambio cambĩrio kũ maguta maku tũmatĩĩte ũguo na twĩ na ũira maũndũ marĩa ũtangĩka tondũ wĩ ndungata ya Ngai na nĩ tũtĩĩte maguta maku koguo maguta mau nĩmo tũgũtĩa matũhe benediction ya mũico rĩu tũcoke tũinũke koguo na gĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩriai invite

mũtungatĩri wakwa Reverend Mondi Sakaya, my friend and a great son ithe wa mũraya Karango, our secretary wa bodi ya kanitha Steve, my old friend Anua Lawrence, na my age mate mũrika wakwa Ben Githaya. Niĩ ndirĩ ũndũ ingiuga, nguga Ngai amũrathime.

tutalaga moto na misho twatigirwo na thabarä ya ribaro tũtiatiga nginya rĩrĩa maitũ akahona o nake koguo twĩ na ngai tũratũire na ithuĩ hau sasa nĩwe mebaki no nĩ kũhoya ngai ndũkagere njĩra ĩno Nĩ- ĩnaguo mũno ndonagĩrĩria ngarũia

Gĩtĩ kĩrĩ nĩkĩo kĩrĩa heshima ya Ngai macio matuma macakaya mao. Na nĩ wega mere endamũkĩra. Aini arĩa matũmĩte macakaya mao I'm happy for you. Ahunjia na ahũria biacara. O ũndũ ũmwe na tungatĩri witũ othe na makanitha marĩa mangĩ arĩa tũrutaga hamwe closely Bishop Jane

akũhurũkia maitũ rĩu wakinya raini ĩyo andũ matuĩka emotional na niĩ ndirĩ kĩheo kĩu tondũ nĩ ngũĩtĩte bishop ahoe reke ndĩmwĩte rĩu gatũtũ mũndi-inĩ ũcio reke ndekererie bishop arĩ we na ndona e mũtungatĩri maguta make makinya ĩyo rĩu nĩ raini yaku Thengiũ mũno. Aheretu araikire o ũndũ na ihinda rĩaguo, koguo mũkĩona Bishop akĩrĩra ararĩra tondũ nĩ mũndũ, tondũ ona Jesu rĩrĩa athire kwa Lazaro nĩ arĩrire tondũ nĩ kũrĩ ũhoro wa mũndũ na mũndũ, na Ngai aciarĩtwo e mũndũ, koguo mũ understand rũrĩra rũgĩtigana, rũrĩra rĩrĩa rũratigana nĩ gũkoragwo na mũcaayo. no tũkwĩre atĩrĩrĩ bishopu witũ twĩ hamwe nawe na nĩ ũrutĩte wĩra mwega mũno na nĩ ingĩenda tu mbere ya njĩte ah, Reverend Njuguna Reverend Njuguna nĩ mwana wakwa witũ na kwa we are neighbors ndĩmũkuĩte mũno makĩria ũke ũgeithanie nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya na tũkũmĩrĩrie bishop na famĩlĩ yaku na tuge atĩrĩrĩ maroho marĩa mokĩraga mbara iria ciũkagĩrĩra mũndũ rĩrĩa aracakaya ũmũthĩ nĩcio tũgũkũmithia rĩtwa-inĩ rĩa jesu to kũrĩ mbara cietagĩrĩra mahinda marĩa ũrarĩra mahinda marĩa ũracakaya nĩcio ciũkaga gũgũtindĩka na tondũ ũmũthĩ we are more than three tũkũnyitana moko tũirigĩre family ya bishop ndegũcaithio ndekũrũithio gũtirĩ mbara ingĩ no mami tũkũhurũkia wega and mami we salute you you have done a great job Thank you muno. Uh, tuhurire Bishop Jane Kimori Ojo. Otoguga twĩ neighbors kũrĩa mwena wa Nyandarua andũ etagwo mĩeri ikũmi. Uh, atigagwo gwitũ kana ngatigwo kwao no tondũ akĩrĩ mbere yakwa we nĩ agutigagĩrwo angunye athũme na akĩngue ona anjĩraga maita maingĩ na ithuĩ atara tũtigĩtigagĩra kuga nĩ anjĩraga nĩ wathũmagĩra mũno Eh, Bishop JJ tunakutambua. Ni haria urutete ni hakwa ni haraihu muno. Tondu wonire ndina kiheo no wikiremera. ona mwana no tũkũnyitĩra na beti wa macaria ona kĩrĩa gĩatũmi gĩatũmire njage kũingĩra sata rĩrĩ tondũ my wife mwĩrĩ nĩ ngoretwo na mũgongo nani mũno yekirwo nginya operation ya ya mũgongo na nĩkĩo hihi andũ aingĩ manjũrĩga kawathire kũ nĩ mũrwaru ndagĩire nĩkĩo ndehithire na nĩ ngũririkana tũkĩaria na ngĩkwĩra nĩ hũthĩrĩte 3.8 mirioni na mũtũrĩre wake no ngai nake nĩ mwega tũbangĩte kũmũtwara india tũramũtwarire matanĩki there is god in heaven Eh, niĩ ndimenyaga kũrĩa ndimenyaga kũrĩa mũguĩ ũcio dr bishop jj niĩ ndiũ harĩa mũguĩ wahĩtũkĩire

Jane Kimori rĩrĩa ohire nda noguo mũgongo wahorire rĩrĩa ohire nda noguo mũgongo wahorire tukihũrĩra jesu rũĩ oragĩro gĩtiko nĩ mwega Ah, nĩ ũguo nĩ ũguo njoke ngwĩre thikĩrĩria ngwete haha rĩu nĩ ngũcoka tondũ niĩ na nyũmba yakwa tũgũtungatĩra wa ngai na nĩkĩo ndĩragĩire joshua ona martin wa janet wananjũria mũno nĩkĩ ndĩrora ũguo

hamwe na nyũmba yaku na wĩre senta no nginya mũtobore tondũ ngai nĩ mwĩhokeku ngai nĩ mũrathime mũno kĩrĩa gĩtũmire ndege gũka tene we nĩwe wandathimire na ũkĩnjĩra nĩ ngũthi kũraihu Yu- andũ a uda othe ambunge karibu nuthu yao ya uda nĩo nyuma nao handũ nyuma nao andini nyoro o gwĩtwo ũguo tukahoera andũ acio na ndĩmarĩrie githĩ ti ngai o ũrĩa wanjĩrire nĩ ngatherema na we nawe mami nawe ngwĩrie ũguo mũndũ torotagwo ndanenehaga

Tũinamie mothiũ maitũ mbere twambe tũhe our mom gĩtĩo tũmũcokerie ngatho nĩ gũtũciarĩra njamba tũmũcokerie ngatho nĩ marĩmia na rĩmia ona maũndũ maingĩ anagerera agĩtũrehera njamba ĩno ĩtwaragĩria twĩkĩraga hinya ĩtuonagia no tũhotane ona rĩrĩa tũkinyĩte mwisho witũ just tell god thank you even if we are mourning we have something to tell god thank you thank you nĩ ndeo yakuire mũthĩnjĩri ngai thank you nĩ nyondo icio ciongirwo nĩ mũthĩnjĩri ngai twagũcokeria ngatho nĩ mĩaka ĩyo ũrahete mami witũ na nĩ watũma arute wĩra mwega na arĩkĩrĩria ngai ithe witũ na wamũhe kĩhurũko kĩega tũka kuga nĩ wega tũka gũgũcokeria ngatho nĩ kwenda woe ningĩ ndagĩka ĩmwe ũhwere family ya bishop arĩa maciaranĩirwo na ciana ciake na andũ ake ĩra ngai tũkaũndũ amanyitĩrĩre amomĩrĩrie amateithie gwĩtĩkĩra nĩ ũndũ rĩmwe nĩ maregaga gwĩtĩkĩra magatigwo mena thĩna tokio kia ngai kiugaga gikuo nakio nikio njira njega ya gucoka kuri ithe witũ nĩngwenda tũhoere bamĩrĩ werekererie mami tũhoere ndagĩtarĩ arekererie mami tũhoere rĩera rĩrekererie mami nĩgetha mũthenya ũyũ ũngĩgacoka thutha tũhurũkie mami na thayũ na kĩrĩgĩrĩro nĩ tũkera ngai witũ nĩ wega thank you mwathani wendo cokie ngatho nĩ arĩa maraiguire mbu ĩno marerutĩra mĩrĩ na thakame mararuta meciria mao na ngoro ciao marathiĩ gũcakaya na mũrũ wa ithe witũ cokia ngatho nĩ ũndũ wao wĩre ngai mũthenya wa ũru ũngĩgoka mũthenya wa ũru ũngĩmakinyĩrĩra mwathani ũkaririkana ũrĩa mateng'erire gũthiĩ gũcakaithia mũrũ wa ithe witũ twamarathima nĩ twamaneana moko-inĩ maku na mwathani nĩ tuoka nĩgetha tũneane ũndũ ũyũ wĩ mbere witũ moko-inĩ maku nĩ woĩ na nĩ wamenyete thĩ na igũrũ ikĩũmbwo gĩikaro gĩkĩ nĩ tũkambararia kĩgongona kĩa macakaya nĩ tũgoka mwathani gũcelebrate wega waku na ũtugi waku tuoka gũgũcokeria ngatho ngaithe witũ rĩu mwathani nĩ tũrenda gũgwĩta nĩ tondũ gũkorwo gwaku gwakorwo kwĩho kĩambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro mwathani nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ tũrenda gũkũũma na gũkĩrĩra araika othe a kĩeha nĩ tũrenda gũkũũma na gũkĩrĩra araika othe arĩa matangĩkorwo me mwena witũ papa citũ gũkũ tũkĩte nĩgetha tũhurũkie mami na njĩra ya gĩtĩo mwathani twahoya ũtwathanĩre na wathani atĩ ũndũ wothe tũngĩka nĩ wa gũteithia ndonokasi na gũteithia maguta maya matũthamakagĩra mũthamaki mwega na tondũ rĩrĩa ihinda ta rĩrĩ rĩakinya ngai nĩ kũrĩ maroho na mothamaki mahoyaga rũtha moke macakaithie mũndũ na maũndũ matagĩrĩrĩkĩire ithuothe twatangatha rĩtwa-inĩ rĩa jesu ũthamaki ũcio ndũgũthamaka mahinya mau matirĩ na hinya mahinya mau matirĩ na ũhoti mwathani twahoya ũcere cera mũciĩ wa mũrũ wa ithe witũ cera mũciĩ wa mami witũ cerera arĩa maciaranĩirwo na ndagĩtarĩ cerera ciana ciake cerera kanitha wa priesthood tũcerereyo na ithuĩ mwathani tekio nĩ komiti ĩno ngai ĩkoretwo ĩrĩ kĩrathi mwathani ndametĩria thayũ mwathani ndametĩria wendo ndametĩria ũiguano ngai nĩ witũ onao mangĩkabatara gũikarĩrwo thĩ mwathani nĩ ũkamatũmanĩra rĩu kuma mũthenya ũyũ nginya tuesday mũthamaki mwega ĩtĩkĩra gũthamaka mwathani ĩtĩkĩra gũthamaka mũthamaki wa gũtũũra na nĩgetha wathamaka mwathani-rĩ mũthenya ũyũ wa njumainĩ ũngĩgacoka thutha witũ no tũgaturia maru mwathani tũkwĩre nĩ wega twagwĩtia kĩambĩrĩria gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro toguo wiki mwathani andũ aya maiyũrĩtwo nĩ wendo na nĩkĩo ngai ndagĩtarĩ gũtirĩ mũndũ ahũrĩire thimũ no rĩrĩa maraiguire nĩ mokĩte kũmũnyitĩrĩra angĩ nĩ marutĩte indo ciao angĩ nĩ marũgamĩte mũthamaki wa gũtũũra ũromarathima ithe witũ kĩrĩa gĩothe marutĩte ũromacokeria kĩndũ na kĩngĩ naguo wega waku na ũtugi waku ũrotwaranaga hamwe na ithuĩ mwathani twarũgamia igongona rĩngĩ rĩu kuma ndagĩkeno nginya thikũ icio mũgwanja twatangathĩra gĩkuona kwa ngoma ndũgũthamaka rĩngĩ na ndũgũthagathagia igongona rĩrĩ rĩa dorcas twahoya ngai ũkorwo hamwe na ithuĩ rũciũ tũngĩgoka haha mwathani tũcokanĩre na tũgoce rĩtwa rĩaku na tũmĩrĩrie ndungata ĩno yaku no tũgagũcokeria ngatho na nĩ tũgakũgoca ndahumbĩra andũ aya na thakame ya gatũrũme ndaregana na maroho marĩa mohagĩria andũ njĩra-inĩ makĩmoria mũgũthiĩte kũ na mũgũthiĩte kũ ndatangatha nĩ megũkinya wega na nĩ megwĩkwo wega nĩ ngai ithe witũ na nĩ ũkũmahe toro wa kĩrathimo rĩtwa-inĩ rĩa ngai ithe ngai mwana ngai roho mũtheru twahoya na twagũcokeria ngatho amen amen amen ndikwenda tuongerere ũndũ ũngĩ tiga atĩ nĩ tũgũtũmĩte joel mũcembe na mũndũ ũgwĩtwo saitoti brother ya our bishop na nĩ maratwĩra wĩra ũrĩa tũmatũmĩte kũrĩa gĩcagi Mekũũruta ũmũthĩ na rũciũ, kwoguo riboti makahota kũmĩrehe rũciũ hwaĩ-inĩ. Nĩmanyandĩkĩra manjĩra nĩmabindwo marare tondũ wĩra nĩũingĩhire mũno na kũu. Nĩmagoka rũciũ. Kamĩtĩ tũtigwo o hanini. Andũ aya angĩ ithuothe Ngai amũrathime, amwĩke wega. Rũciũ tũgoka tene, tũtikamũiga. Mũthenya wa mbere andũ nĩmaikaraga tondũ ũkoragwo wĩ mũthenya wa kwarĩra rathimoi na mwĩkwo wega nĩ jehova rĩu guest can live at their own pleasure gũtirĩ mũndũ mũingate no gũtirĩ mũndũ mũhingĩrĩrie na mwaikũrũka na hau kĩanda ũrĩra ũcio ũngĩ cai